Tuntumah chuan Bawlkua zirlai sawm pathumna, tlum ngaihna leh ai upa zah tih ar lalrawnna ziah kan zir ve thung dawn a ni. Tlawm ngaihna hi Mizo tawng thumal zingah chuan mawi kan tih ber leh kan chuan ber a ni hial awm e. Mizo nih tinuamtu nihial te pawhin kan sawi thin a ni a, chuvang chuan a nihna tak hriatchian pawh a tul viauin a lang a ni. Engvanga tlawm ngaihna chu mawi ti nge kan nih a, engvanga ngaisang em em nge kan nih? A thumal hawrawp han inremkhawm dan emaw, han lam rik dan emaw hi mawi kan ti hrim hrim em ni? Chu ngawt chu a ni hauh lo mai. A awmze dik tak leh a nih phung a ropui em vang zawk a ni. A nih leh tlawm ngaihna chu eng nge a nih chiah le? Mi thenkhat chuan tlawm ngaihna chu tlawm duh lohna hi a ni e ti tein an hrilh fiah a. Mahse a dik tawk lo. Tlawm ngaihna chu mahni tana hnem hnanpui. hlawkpui tihna a ni a, tur awm hauh si lova midangte tana thil tha tih te. Midang tana tha turah chuan mahni pawh tlawmral tha khawpa inpek zawh hi a ni zawk a ni. Thinlunga midangte tana tha tur duhna ringawt chu a tawk lova, Kan duhna chu thil tih a a tak a tih lan ngei hnuah chauh tlawmngaihna a tling thin a ni. Miin midang tanpui ngai tak a hmu a, tanpui pawh a duh a, mahse, a tanpui chuan si loh chuan tlawm ngai a chhiar theih a ni lo va. Kut dawh hnenah cheng khat tlang hi a pek a pe lovin amah vawm nan hmang ta ila, amah khawngaihna vang A ti ni lovin, tihna tuma ti ka nih chuan kut dawhkhan tangka kha hmang tangkai ta teh reng mah sela tlawm ngaia chhiar tlak ka ni hauh lo vang. Amaherawh chu kut dawh kha ka khawngawih avangin ka neih chhun kha pe ta ila chu ka thil tih chu tlawm ngaihnaah kan chal thei ang. Chuvangin tlawmngaihna chuan khawngaihna te, lainatna te, hmangaihna te, duhsakna te a keng tel tlat a ni tih kan hriat a pawimawh hle a ni. Tlawmngaihna hi a ropui em avangin a chunga kan hrilhfiahna khi a tawk mai lo va, Tlawm ngaihna chuan a huam zau em em a, taihmak te, huaisen te, tawrh chhel te, ngil neih te, thil phal te, inngaihtlawm te, mahni hmasial loh te, ai upa zah te a huam fek a ni. A nih phung leh a awmzia sawi fiah tur chuan mitlawm ngaite thil tih thin dan sawi ta ila a fiah sam zawk mah awm e. Mitlawm ngai chuan mi in an that phah dawn chuan kei chuan chhiat phah zawk hial mah ila, mi in an puar phah dawn chuan kei chu ṭam mah ila a pawi lo ve. Midang hahdam se Kei thawk ila, midangin an neih theihna tur a nih chuan kei chuan ka chan zawk mai ang an ti thin a ni. Midang tuar ai tuar tuar zawk pawh an hnial lo va, mi mi harsa leh tanpui ngai an awm chuan mahni hnatul kalsanin an theih ang angin an tanpui thin. Mite nunna chhan chhuah nan chuan mahni nun hial pawh an hlan duh thin a. Chuvang chuan Mizo chuan tawngnam ah pawh thian chhan thih ngam an lo ti mek thin a ni. Hemi awmzia chu thian te kan chhanna tur a nih dawn phawt chuan keimah nunna ngei pawhin tuar dawnin Thih phah hial mai la, a pawi love ti hial khawpin an thiante tan chuan an lo inhlan ral thin a ni a. Chumi mi tlawm ngai chu chu chu mi tlawm ngaite nun zia a ni a. Chuvangin tlawm ngaihna chu mihring nun chhungrila thatna chi hrang hrang awm. Midangte thatna tura thil tih a lo lang chhuak thin hi a ni e kan ti thei ang chu. Kan pi leh pu te chuan tlawm ngaihna hi an ngaisang em em a, an tu leh fa te an zilhna leh fuihna tam ber pawh mi tlawm ngai ni turin a ni. Mi tlawm ngaite zarah khawtlang a nuam a, a thlamuanga nun a hahdam thin a ni. Mi tlawm ngaite chu mi retheite tan chuan thlamuanna kulh bing hi an ni hrim mai a, thlamuanna, thlamuanpui awm, inhumhimna tihna ang tluk a ni ang chu. An zarah pa hmei pain in leh lo a din ve thei a, Pa hmei han tih chu chhungkua a mipa dang awm lo, mipa mal awmna te pawh ti ta ila, hmeithai te pa awm lohna, mi bawrhsawm hrisel lohna leh thawkmawh te, hna thawk hleithei lo engemaw avanga hna thawk hleithei lo thawkmawh te pawhin thlawh hma an la ve thei a, a chhan chu khang ho khan chhungkaw rual lo an nih a hnathawktu tur awm lo an nih khan Mizo te chu an inpui tawn a, khatiang khan tlawm ngaihna avangin khang hrang hrang pa hmei te, hmeithai, bawrhsawm leh thawkmawh te pawhin lo thlawh hma an nei ve thei thin a ni a, hawp khawp, ei khawp, Thlo chhuak thei lo te pawhin tlawm ngai te zarah chuan chhuan chham leh mei alh en ngawt an awm bik ngai lo. Chhum tur nei lo chhuan chham tih chu chaw chhum tur nei lo, ei tur nei lo tih a ni a, mei alh en tih te pawh hi chutiang tho chu a ni a. Engmah ei leh in chhuan tur nei lo a, mei eng ringawt en mi rethei sawina a ni a. Chung tuar tur te pawh chuan mi tlawm ngai te zarah An tawrh loh phah a, an ei khawp, an kham khawp, an thawk chhuak ve thin a ni. Tlangval tlawm ngai te avangin khaw chhung mite ral muang takin an awm thei thin a, khawtlang a himin mipui an hlim thin a ni. Hmanlai atanga thu finga an lo neih tawh tun thleng pawha kan la chhuan em em chu sem sem dam dam ei bil thi thi tih hi a ni a. He thufing pawh hi a taka hmang thei tur chuan tlawm ngaihna nun neih a ngai a ni. Kan neih te kan insem tlang dial dial ang a, chutiang chuan kan dam tlang ang a. Amaerawh chu kan neih chhun pawh sem chhuak phal lo va, kan kawm pui a, kan ui chuan ih a tuartu tur chu keimahni kan ni a, kan thi mai dawn ni an tihna ang tluk a ni a. Pasalṭha in sa kap se amahin a pum bilh mai ngai lo, amahin a vai khan a nei vek ngai lo va. Khua mite a puna a sawm khawm a, a kal thei apiang sa channaah an kal a, a kaptu sa tlem zuahin a bak chu an insem fai vek ṭhin a ni. An sem dan pawh a rual khai thin khawp mai a, a kal apiangin a inzar thevin an chang a, nau paw chungin nu kal ve ta se, a nau puak thlengin an insem a zar thevin an insem thin a ni. Lui an kal pawhin chutiang tho chuan Chan in zat thevin an in sem a, ram hnuaia thei pawh lo se chutiang bawk chu a ni. Thlai hnep hnawl, he thlai an ṭam mai an khatiang chi hrang hrang ang chi te nei ṭha te chuan an ṭhelawm khawveng te an sem ṭhin a. neih that vek theih a ni lo va, neih that kum te, neih that loh kum te a awm a. Chutiang a an neih that kum a nih chuan an thenawm khawveng te an sem a, anmahniin an pum bilh an ei vek ngai lo a ni. Tunlai anga inleisak leh hralh a awm ngai lo va, ranneiin ran talh se, chhungkhat laina leh thenawm khawveng te sawmin an ei ho dial dial thin a ni. Chutiang chuan a nei zawkin a nei lo zawk te an sem a, thawk thei zawk ten thawk thei lo thawk mawh te an pei zawn, an thawh kep thin a, an inpui thin a, hausa ten rethei te an tuam hlawm a. Chuvang chuan mi rethei te tan pawh nun a hreawm bik ngai lo va, mi hausa te tluk tho vin an hlim in nuam an ti ve em em thin a ni. Tlawm ngaih chhuah tur hian hun leh bi a awm hran chuang lo va, in lam a ni emaw, ram lam a ni emaw, chhun a ni emaw, zan a ni emaw, a tul dana zirin an thawk mai thin a ni. Chuvangin mi tlawm ngaite tan chuan tlawm ngaih chhuahna tur a tam khawp mai a, Ram chhuahna te hian riah buk sual lo tul ta se. Entir nan an riahna hmun tur riah buk sual kan tih chuan an riahna hmun tur siam sak lo ngai ta se. Tlawm ngai chuan hna tul zawng zawng an thawk thuai thuai a, mi dang an phut ngai lo va, ei rawng an bawl a, ei hunah erawh chuan upa zawk ten an bar hnua chauh an bar ve a, upa te kham hmain an kham leh thin a ni. Hma sanga ta tawh Mizote zingah tlawm ngaihna hi a par vul hle thin a, a chhan chu nu leh pa ten an fate tlawm ngai turin an zirtir a. Chhungkua atanga inzirtirna kal zel chu Zawlbukah leh Chhiatni thatnia an zir chhunzawm zel a. Zawlbuk chu tlangval riahkhawmna bik tura sak a ni a, tunhma chuan khawt tinah a awm thin. Zawlbukah chuan upa hovin hmanlai chanchin te, ram chhuah thu te, mi tlawm ngai leh huai sen chanchin te, indo leh inrun chanchin te an sawi thin a. Mi huai sen leh tlawm ngai te khawsak dan leh an huai sen zia te an sawi thin a ni. Chutiang mite chanchin chuan tlangval te chu a fuiin a kai hruai thin a. Tlawm ngaih chhuahna hun leh hmun te hria in kawng tin rengah Tlawm ngaihchhuahna chang an lo hriat phah thin a, a tawi zawngin sawi ta ila, Zawlbukah chuan Huaisen te, Taihmak te, Tawrhchhel te, Ayupazah te, Inngaihtlawm leh Thuhnuai rawlh te, Khawtlang tana Hnathawh, Hnaṭha thawh dan te, midang te tana thawh theih chi hrang hrang te an in zirtir in an in kawh hmuh ṭhin a ni. Zawlbuk hi a pawimawh khawp mai. Chuvangin zawlbuk an lo nei ṭhin kha mitlawm ngai chherchhuahna pum ṭha tak a ni. Pum an tih chu thir thil hmanraw chi hrang hrang an chherna a ni a. Chu chu Zawlbuk chu khami tawngkam hmang khan mi tlawm ngai leh mi huaisen, mi tha tinreng an chher chhuahna hmun Puma thir an chher ang khan Zawlbuk chu mihring tha chherna hmun a ni e, tiin kan zirlai hian a sawi a ni. Kan pi leh pute huna tlawm ngaihna a vul that em emna chhan pakhat chu ngaihsanna chang an hria leh mi tlawm ngaite chawimawina chang an hria kha a ni a. Mi rethei leh chanhai tanpui thintu, mi mang ang leh thla barte chhana thlamuan thintu, Mi kawlh sakawlh laka midang te chhan him thin tu, ralpui leh tual ral laka mi te phaw leh an thla vang hauh tu tlangval tlawm ngai te chu Sechun khuang chawi nikhua te, chawn leh lam chang te in, Lal leh upa ten huai no no pui an tih mai chu an dawm tir thin a, chu chu in chawi mawina ropui tak a ni. A hun lai nana na chuan chutiang tluka in chawi mawina sang leh ropui a awm chuang lo. An ni tan chuan tun laia Nobel Prize kan tih te aia nep chuang lo. Lawm man hlu chung chuang bik a ni, a pawimawh khawp mai a hlu tak zet a ni.